anonyatsoratidza kuti munhu anobva kune vanhu pane zvese zvaataura ka hapana chandinoda kushora mwanangu waita hako mufungewo zemwa murora ndamuonawo zvachiraukumana zvinotendwa iri naya mai manga mane nguva ka muine mubvunzo pamwe chete muchingochema chema kuti nai mwana wangu ozima uchazondiigirawo muroora wangu rini saka noda kwechibonzero chekuti unenge uri pakunatsotsvaga muroora chaiye zvakare nguva inenge isati yafanira asi nhasi ndaona kuti aiwa haa nguva yacho yafanira nekuti yakasununguka ini ndakasununguka ndikati regai ndiyo inai ndimuratidze vachazove amwene wake nemiwo zvakare ndikuratidzei vachazove murora wenyu ee aiwawo agona mwanangu izvo ndo zvinofanira kutoitwa chaizvo ukauyo nemusikana wako wotiratidza kuti aiwa amai uyu ndiye achazova murora wenyu zvinoitawo kuti iwewo musikanzwa ite mushoma ndaa unenge wokuziva kuti pano apa chaunzwa mumwe munhu im very strict makoti iwewo watouya panapa ndiwe waakutouya kusisina mumwe munhu achauya panapa e ndo zvandiri mwanangu e ah, aiwa hapana hapo chakaipa kuzvatinenge takutowanza zvedu munamato ka vanhu vasina chavadya um, regeka ndibude ndimbotsvaga hangu chikafu chekuti murore wenyakubikirei uyu murooreri musamutyire zve eh. pakubika ndokubasa zvakare ndo zvinhu zvandakanyanya kutomutsvagira ndotoziva kuti imi chikafu chisina unatsoibva ichi chero kubika zvakanaka ichi hamuchide haa wakagona kunditsvagira munhu anonyatsa kubika ainini ndakudya ndikufarira mwana wa haa chikafu ndochida zvokuti hmm.
ndokuyarika ndimbotsvaga chikafu chekuti ubikire munhu yese ichi ko pamusoro kana amai
kutsikwa kachera adarika mwana wokandawo kana ano mwanangu orati mama ndodzoka manje manje ana ee kasike kudzoka ee makoti amai ee ndandichiti ndine zvinhuka zviviri zvitatu zvandinongodawo kuzongotaurawo niwe saamai vauzima unoziva mwanangu upenyu hwamazuva ano hauzikanwi kuti mangwana uchazoita sei kana kuti unoguma uripi isu vamwe tiri chembere makumbi edu anorwadzai saka ndee ndichida kuziva mwanangu kuti iwo hauzochinji here kuti mama varwara mukurwara hauzive unogona kuruza kontrol ukatoita munhu wokuzviitira chaiko kana iye woze mwoyo ndisiri kutaura inini chete anogonawo kurwara wozimuka saka nei chida kuziva kuti iwewe mwanangu hauzoite munhu wekuti unosema vanhu here wekuti haubatowo vamwe vanhu zvakanaka ndaa zvamunoita imi kana muchiuya mudzimba dzevanhu munogona kuuya muchihwarara muchinyepera zvekuti mazizi aya hamuasvinure mune muchinyaranyara kana magara manje midzi yadzika maakuratidza vanhu maturukarazei hamuchada kana vanhu hazvisirizvo zvinozoitika here namakoti oh ndazvinzwa amai zvamataura asi chandoda kuvimbisai ka ndechekuti inini andimbofa ndakadaro ndichitokuonai soka ndiri kutoona amai vangu zvandinomboita kuna amai vangu ndozvandichaitawo kwamuri saka musambotya yenyu mama andimbobva ndakakusemai oo aiwa haa kana wadaro mwanangu aiwa handa zvakanaka ndazvinzwa Chono ame auze mwakutaurisa ezvino ndakungoropocha ndakungorombocha kutadza kuonawo kuti uri muenzi handiti watanga kusvika pana panhasi rega ndikutsvagiriwo kwekungokanda mukama ndofunga mukicheni umu munofanira kunge makasara mapisi matatu here kana kuti mairi Dongo kupowo fano tsenga tsenga kana woze mwauya nemuriwo uchibva unobika sadza ka wonyatsa kukazunga handiti wanzi unobika here ah, zvamama vavedu wee musazvinetse henyu ndichazongodya chikafu chaya naozemwe ah ndichitadza kuzvinetsa mwana wangu muroora auya pano pamba ah ozemwa ndiyezairogondoka ndoyo ega saka kana atouya namakoti ndopana kuita benzi chairo kushaya pekubata hazviite mwanangu rega ndikutsvagire chekuti utsengetsenge ewe mwanangu ri two minutes ndikutsvagire kutonga kwechembere chingomhanya mhanya
Damn. I want problems always. mwana mufuna
iyo yacho yacho yakandibata zvokuti mwana ndakabatwa nefuru isingaite
oh mama mwanangu ah
ndazofunga zvangu kuti ndakaguta nekuti pandabva kumba ndaa ndatya plus chingwanyanya hangu kuchifarira saka regai ndikudzosere yangu ah, uchirambira amai vako chikafu nei mwanangu ha chingwa ichi hazvibate huraka ichi kungongodyowo zvekuti tingovaraidza nguva chinobata hura tichazobika sadza wodya chingwa ichi ndechekungoita se kungotemura wakanyarara handiti kungobvisa uroi mwanangu kunyadzurudza eh
aiwa regai ngondidye pamusoro ah nei ungati mama handina nzara unongotora one piece yako munhu zhwanyu zhwanyu zhwanyu e eh, watodya pane kuti uzoramba mwanangu hazvizoiti e eh. inini ndoda munhu anodya mwanangu daini ndofarira chikafu ende iwewo zvawatouyawo uda kurorwa nawo zemwe kudai inini neotofanira kuita mukoma nemunin'ina zvandinofarira iwe otozvifarira ndikuti tigarisane idya
amai amaita henyu ndakuti watoguta ongu mama ndambokuudza here pakuti ndandabva kumba ndatya Yeah. Alright. Eh, oh. Eh. Eh, mama mwanangu ndanchikumbirawo kamvura yekumwa nekuti nguva dzizhinji dzandinodya ndinobva ndanzwa kuda mvura saka ndanchiti kana zvichiitawo ndiende mukichen ndotora hangu mvura mvura yekumwa ko chizvitambudzireko mwanangu nhasi first day rako kuuya panapa iwe chako kungogara basi inini ndine ndichimhanya ndichikuitira zvese rega ndikupe mvura yekumwa mwana ee haa ah, mvura yekumwa rega ndikupe I don't want peace. I want problems always.
amai ndati ndiri kuda mvura yekumwa kwete yekugeza maoko ee eh, ndo mvura yatinotomwa pano iyoyo
Amai, mukuona zvichiita here kuti munondipa mvura yatageza maoko tese kuti inini ndimwe ndoziva sei kuti maswera muchiitei maoko enyu mambobatei ine zvito sei mune mvura yamuri kundipa ine tsvina iite kumwa yamai handisi kuida hangu oi
watotanga kutotanga kako wanga uchinyepera kuti aiwa mama andimbochinja andimbodi ezvino waakunditaurira kuti Ndinoziva kuti maswera muchibate kana kuti maamuchitei. Uda kudeedza kuda kundituka kabisira. Ndiri kukutaurira kuti mvura iyoyo ndiyo yatinotomwa, ndiyo inotomwiwa nawo zimwa. Azokuchecha ukamuda wawauya naye kuma introduction. Ndiyo yatinomwa iyo. Ndakupa ndatadza futi.
Mama ndozvandiri kutaura wani kuti nini hangu wandikwanisa kumwa mvura ine tsvina. Mm. yakatooneka kuti iri kutooneka kuti yakasviba zvisingaite mvura yenyu yama inangu handisi kukwanisa mama oye henyu mvura yenyu ina handisi kuida hangu kuramba kwauri kuita mvura iyoyo uri kutotaura kuti iwo wozimwa haumude zvemumuno musha hauzvikwanisi ndo zvauri kuita kakana uri kuramba mvura ndizvo
mama chokwadi ndiri kutoramba because hapana munhu akambomwa mvura ine tsvina imi makambomwa mvura ine tsvina aiwa ino handisi kuita hangu rekedzai nemvura yenyu amai Ndichitadza. Aiwa, pekutanga mandipa chingwa chamakosorera, ene zvimakundipa futi mvura ine china kuti ndimwe. Makambozviona zvichiitika kupi izvozvo?
mvura ine tsvina ipiko yaunoziva ii ndikukutarira kuti mvura iyi ndoyo yatinomwa zvetsvina zvakutora iwe ndiwe unozviona isi hatizvioni saka uri kutaura kuti isusu tinomwa mvura ine tsvina pa ndo zvauri kutaura iri aiwa ikona kumindirina kukunungaka mazwi nayo ndiri kukubvunza kuti iwe uri kuti mvura yandiri kukupa ine tsvina iyi kana usingaderegera uri kuzvinzwa chibva wabuda muno buda
mamai mama ngogara zvenyu musiri kundida panapa kuti ndiite muroora wenyu mandibvira kudhara ndichingoramba ndikakunyararirai ndichingotarisa ee ndinoenda serai nemwana wenyu yanonga garire machakanana akaita seiwaya mukambozviona kupi izvozvo zvekuti munhu unomisa mvura ine tsvina nekungovavarira kuti unzi muroora chete garai mwana cheni ah, mwari wangu akanaka ndinomuda zvokuti anga andiratidza kuti iwe muromo wako uyu uyu muromo uyu ugoita kunge munhu akanyarara these guys izvo zvaakukudaka zvaakumanifesta zvinomanifesta zvega zvinotobuda chete eh, iwe ugonzi wakanyararira iwewe uchinyararirana vanozotaura ndanani Buda! Hauteererewe. Handati ndiri kuenda vanhu. Enda! Goodbye! Handidebe akakatanga vanzi goodbye. Eh, eh. Go! Buda! Ah! Eh! Mwana unge agara asina kurora kana zviri zvo. Handidi, handidi. Igirwa tshwedzo zvotanzi murora. Okusota chete. Sota. Zvo zvandakatoendera kuchikoro izvozvo ndikaisiwa. Ei!